Il-lejla tajba ħbib tiegħi. U dis-sena 2023 denja bir-ritorn kif jgħidu l-Ingliżi like it or not fl-Europa League. Juventus wieħed, Nanz wieħed. Mhux ir-riżultat ideali, Biss però dak hu r-riżultat. Kienet logħba li nazzarda ngħid, naħseb bħala prestazzjoni l-Juventus għamlu waħda mill-aħjar prestazzjonijiet imma kif ħarġet titlu tajjeb it-Tuttosport ta' Turin juro rabja. Juro rabja għal xi affarijiet prinċiparjament li kienet l-isfortuna li ħakmet lil Juventus u issa ngħid fejn u kif, kif ukoll fuq l-episodju arbitrali li issa anke ħa nidħol fi ftit iktar dettall. Mela ħa nibda bl-ordni tal-logħba li ma' logħba rat fl-ewwel taqsima Juventus li kienu fil-kontroll assolut tal-logħba u fetħu l-iskor minn pass brillanti ta' Di Maria li minn wara l-finali tat-Tazza tad-Dinja tejjeb sew il-livell ta' prestazzjoni tiegħu ma' Juventus lejn Chiesa li min-naħa tiegħu Ikkrossja lejn Vlahovic u pplejsja fix-xibka il-plejer Serb Juventin. Tista' tgħid li l-Juventus kellhom kontroll kif għedt assolut, kien hemm ċans ieħor li għal ftit ma kkommettewx awtogol anke l-Franċiżi, imma Ballu ma daħalx u fit-tieni taqsima mbagħad ġara minn kollox. B'kontrattakk devastanti il-Franċiżi ġabu draw. Jekk tara l-istatistika ta' wara l-logħba Kull ma taw daw xut, xut wieħed on goal issa tgħid il-goal li bih skurjaw u ġabu il-goal ta' draw. U mbagħad rajna l-isfortuna li jeża l-ballun ħabatlu l-ewwel mal-minduda u mbagħad niżel mal-wieqfa. u l-ballun tista' tgħid qabeż kollu l-linja imma ovvjament ma setax jiġi konvalidat għal gowl għax biċċa minnu ftit ċentimetri kien għadu ma daħalx u r-regola trid tirrispetta u s'hemmhekk jiena m'għandi l-ebda l-iċken problema. Reġa' kien hemm azzjoni oħra fejn fija l-ballun minn corner qabeż idejn il-goalkeeper u mar mal-lasta, ċoe mal-minduda iktar minn mal-lasta, ħa nikkoreġi lili nnifsi stess. U mbagħad fl-aħħar naħseb filwaqt li Agnelli, il-President tar-Real Madrid u l-President tal-Barċellona qegħdin jippruvaw jikkreaw is-Super League, Ceferin qed jipprova jikkrea logħba ġdida. Logħba ġdida li tkun imħallta bejn handsball u anke futbol jew basketball, qed jipprova jħallat naqra kunċett ta' sports għax jiena ma nistax nifhem kif plejer b'idejh mgħollija hekk ċara, ċara hekk bil-ballun imkullat ma' jdejh u tagħti foul kontra l-Juventus. Ma xi ħadd irid ifhemni, m'għandix bżonn nitla' Harvard ta' biex ifhemuni, l-aqwa università tad-dinja. Kull m'għandi bżonn nifhem huwa li Ceferin naħseb ħa jkollu bomba ma' wiċċu. Tgħiduli x'inhi dil-bomba ma' wiċċu? Illi l-federazzjoni L-għaqlija Taljana wisq probabbli ħa jkollha tagħti l-punti lura kollha lil Juventus għax issa l-awtoritajiet illi m'hemmx regola u diffiċli tagħmel regola probabbilment ħa jingħataw il-punti sabiex hu naħseb jgħattix tulu irid jara x'ħa jagħmel biex il-Juventus ma jkun tiġix tgħidli ta' għax kieku ġrat ġol-Italja din u għamlu għal Juventus. Min jaf kemm hawn Interisti u min jaf kemm hawn Milanisti, ħalli ma jaħsbux li għandi għall-Interisti u Naplitani u Romanisti li qed jgħidu Rubentini, ħallelin, korrotti, mafja tinsemmilkom l-aġġettivi kollha li nista' nsemmi f'dal-ħin tal-lejl. Imma xi ħadd jista' jfehmni kif plejer b'idejh hekk ġol-kaxxa u r-referi ma jagħtix penalty? Anzi, isaffallek kontrik. Imma llejla Ceferin imur jistrieħ rasu fuq l-imħadda u l-kuxjenza nadifa għax il-UEFA verġni u matri. Għalhekk ukoll fid-dinja hawn xi ħadd verġni u Malti. Laqas it-tim tal-Juventus ta' nitkellmu u li hu għax ukoll għandu tiegħu wkoll. Ġifieri għax kieku jiena dejjem ngħid min għamel irid iħallas. Ġifieri u nemmen li wieħed miżbalji tal-Juventus kienet dik it-taħwida tal-pagi li bus probabbli tiġi xi penalità. Imma ma jistax ikun li nġuh fl-Ewropa kull darba u jrid jiġri xi ħaġa fl-Ewropa li titfagħna 'l barra. Veru li ċertu drabi ma nilagħbux l-aqwa logħob, imma eżempju fuq lejla ma nista' ngħid xejn. U anke llejla ħa nagħti anke f'xi ftit tal-paġelle biex nuri li t-tim ma kienx daqshekk qorrun. Biss, din diġà ġrat ġo finali taċ-Champions League. Ġifieri, fl-1998 l-offside ta' Mijatovic u Real Madrid jirbħu t-tazza. Eventwalment ġrat fil-logħba ta' mal-Barċellona fl-2015, penalti ċar ma jingħatax. Hemm marda kronika. Jiġifieri, se ngħidlek il-Juventus jilagħbu l-aqwa logħob għax laqqas. Imma meta se post ikun ħaqqhom, dak li hu tagħhom għandhom jeħduh. Jiena dik li qed nitlob, dak li hu tat-tim għandu jieħdu, full stop. Kif jekk għamel ħażin, għandu jieħu wkoll. Jiena qed nitkellem bla kantunieri. Niġi għal Paġelle Lejla naħseb Szczesny kien ħaqqu sitta, id-difiża forsi kienet l-iktar nista' ngħid il-kelma xejki għax Bremer u Danilo ħaqqhom 5.5, biss però Sandro Alexandro ħaqqu 6. Dexilio ma kienx ħażin minkejja l-bujar li kien hemm fil-ground ħaqqu sitt oħra. Diżappuntanti ferm kienu Fagioli ma ħaqqux iktar minn ħamsa żgur u Paredes il-qqas jiena fl-opinjoni tiegħi għandu jingħata erba' punt ħamsa x'bejn erba' u erba' punt ħamsa dal-plejer ġast qiegħed hemm għan-numru. Rabiot sitta Di Maria sitta punt ħamsa. 6.5 wkoll għandha tmur għal Chiesa, 6 Vlovic, il-kien u mbagħad li daħal sostitut lejn l-aħħar mhux ħantih vot, Sawle ftit ħin li jew fil-ħin ħa ngħid jekk li nata fil-ground. 5 6.5 kwadrado li s-sostituxxa l-dexiljo, U u Locatelli li ssostitwixxa lil Paredes sitta. Ġifieri presso poco kif dawk li huma fl-opinjun tiegħi. Forsi llum tgħidu għalfejn ħlomm bil-Paġella fejn inti f'season sħiħ qatt ma semmejt Paġella, imma biex nuri illi t-tim ġifieri veru kien hemm xi players ħadu erbgħa jew ħamsa imma l-maġġor parti tat-tim hemm kien madwar sitta u Allegri ħalli ma jinsiex il-coach 5.15 jisu mbagħad il-Juventus wara li qalgħu il-go. Sfortuna ta' minn duda u lasta fl-istess azzjoni, raġet minn duda wara. So minn hemm lem tilfu naqra l-profil tagħhom. Issa, il-logħba li jmiss se tkun nhar il-ħadd li ġej kontra Spezia ġol Ligurja, away, u tkun il-ħadd fis-sitta. Jiena minna tiegħu qabel nagħlaq nixtieq nfakkarkom li saw pawża ta' reklami għal imbagħad immedjatament warajja jidħol Ġud Kawki li żgur ħajkummenta fuq logħba li verament tista' tikkummenta fuq logħba futbol minkejja li ma segwejtiex fid-draw spettakolari ta' tnejn bi tnejn ġo Nou Camp bejn Barċellona u Manchester United. Però dak inħalli f'idejn Jude. Jiena nagħlaq hawn milli nagħtikom il-lejl tajjeb. Forza Juve u fejnu alla fini. U saħħiet ħbieb għal tmiem il-ġimgħa.

Il-lejla t-tajba ħbib tiegħi tal-kamra sportiva għadna kemm assistejna għall-logħba klassika bejn żewġ timijiet kbar eh, li huma l-Barcellona kontra il-Manchester United partita li spiċċat fid-dro ta' tnejn bi tnejn. Normalment Meta tibda knockout ta' u tibda l-ewwel leg home, at least from the home side perspective, tistenna li riżultat tajjeb ikun li tirbaħ il-logħba. Jiġifieri li kieku aħna bħala partitarji tal-United l-ewwel leg kien home, naħseb li kieku ħriġna b'riżultat ta' draw tnejn bi tnejn konna ngħidu li ma kienx daqshekk riżultat pożittiv għax issa rridu mmorru away ġewwa Barċellona. Però issa r-riżultati għad bil-kontra ġejna b'tnej bi tnejn u ġejn it-tieni leg ġewwa Old Trafford u nafu Old Trafford eh, f'European night kemm jista' tkun atmosfera diffiċli għall-away team u bħalissa fil-forma li qegħdin il-United taħt coach bravissimu li jiena qed nistenna li fuq li rajt illejla qed nistenna li l-United issa qegħdin favoriti illi jgħaddu. Ovvjament irridu nżommu saqajna mal-art għaliex il-logħba tintrebaħ fil-ground mhux fuq il-karta, però li ħriġna b'riżultat pożittiv tnejn bi tnejn huwa hija xi ħaġa pożittiva ħafna. U qabel il-logħba kienet dik li xtaqt jien, apparti li nara l-United illi jarġgħu forsi jqajmu ftit il-pedigree tagħna fl-Ewropa, għaliex ilna, l-aħħar li lagħbna mal-Barċellona taħt Solskjaer tlifna tlieta b'xejn, tgħidli kienu l-istess Barċellona? Definitely li le. Però illi li tmur ġewwa New Camp kontra It-tim li bħalissa qiegħed l-ewwel f'La Liga wkoll, ġifieri ejja ma ma ninsewhiex dik ukoll, ġifieri tim li qed jikkompeti ma' qabwa ta' Real Madrid u xorta qegħdin l-ewwel f'La Liga. Naqbel li m'għadhomx l-istess Barċellona ta' qabel però nemmen illi l-United illejla għamlu logħba għamlu logħba tajba ħafna u ta' dan dan ġibna riżultat pożittiv u l-fatt li qegħdin niddiskutu jekk Kienx riżultat tajjeb għaliex naħseb taqa' tal-aħħar għaxar minuti u forsi l-bidu tal-ewwel taqsima naħseb il-United on the overall kienu kienu l-aħjar tim. Jiġifieri l-logħba naħseb stajna rbaħniha. Probabbli Draw huwa riżultat ġust, Barċellona kellhom ċansis tagħhom ukoll u naħseb fl-aħħar setgħu rebħuha wkoll, jiġifieri bħala partitarju dak il-ħin kelli ġenn biex tispiċċa l-partita għax kont naf kemm id-draw huwa riżultat tajjeb għal United iktar milli għal Barċellona u dawk eħe l-mumenti tal-aħħar. li dak il-lasta li laqtu dak is-sejf ta' degea, ġifieri tibda tgħid nisperaw li mhux se mpattuha se mpattuha qares. Però le bħala partitarju definitely li riżultat ta' draw tnejn bi tnejn iktar jagħtini sodisfazzjon u qabel il-logħba kont nieħdu riżultat tnejn bi tnejn. Ovvjament l-affarijiet ġew kif ġew, konna minn fuq tnejn b'wieħed, Speċjalment meta tqis illi konna minn taħt fit-tieni taqsima kif bdejna. U, u dija xi ħaġa wkoll li qed ninnota wkoll, ġifieri anke mal-Leeds, mal-Leeds l-aħħar partita mal-Leeds fit-tieni taqsima ħriġna xejki u stajna morna minn taħt. Illum morna morna minn taħt jiġifieri u thankfully ir-reaction kienet quick jiġifieri minn wieħed b'xejn minn taħt ġibna draw mill-ewwel goal ta' Marcus Rashford u ftit wara wkoll once again kien involut Marcus Rashford morna rbaħna morna minn fuq tnejn b'wieħed. nixtieq li erbaħna ma rbaħniex, ġifieri konna ma dak il-ħin konna qegħdin nerbħu nejn tnejn b'wieħed. U fuq di wkoll nagħtih naħseb il-man of the match ir-Rashford jiena naħseb fl-ewwel half kien quite iżolat bħala player, però fit-tieni taqsima isfruttajna l-ispazji għaliex let's face it kienet logħba vera miftuħa. Ġifieri u dik hija s-sabiħa ta' ta' Barcelona u Manchester United. Rajna ħafna logħbiet minn dawn fil-passat ta' ta' xejn b'xejn li konna ġejna meta dik is-sena li erbaħna ċ-Champions League bejn l-07 u l-08. Niftakru wkoll dik is-sena wkoll er, ironikament erbaħna ċ-Champions League fil-99 konna rajna żewġ logħbiet ta' tlieta bi tlieta kemm ġewwa New Camp u ġewwa Old Trafford u u dik turi kif il-filosofija taż-żewġ ta' żewġ timijiet. Ġifieri llum bl-ebda mod ma rajna logħba difensiva, kienet logħba li żewġ timijiet marru għaliha u ż-żewġ timijiet provaw jerbħu l-logħba bl-attakk u bil-kapaċità bil-kapaċità tagħhom. Naħseb bħala Performances in ġenerali, ovvjament kien hemm min seta' kellu performance aħjar fil-United fosthom Jadon Sancho li għadu ġej mill-injury qisu għadu hekk u hekk, jiġifieri għadu qed jibni l-istatura tiegħu mal-United. Nemmen li fadallu ħafna x'jimpruvja. u importanti li li li improvja wkoll. Kellek plejers ukoll bħal Wakehorse li kien raġa' qisu iżolat fil-logħba. Fred kellu logħba 50-50 wkoll u kellu wkoll Wakehorse ukoll nerġa' mmur lura għalih kellu kellu ċans tajjeb ħafna fl-ewwel half one on one li m'għamlux. Ovvjament tagħti mertu lil Ter Stegen jiġifieri fl-ewwel taqsima speċjalment Kien kien in very fine form l-United kważi kważi konna disapuntati illi ma morniex minn fuq fl-ewwel fl-ewwel taqsima għax kellna kellna ċ-ċansis però però l-logħba ma kellu x'ikun ġifieri ehm, il-goalkeeper ta' Barċellona Kien kien kien in very fine form u ma ppermettix lil United jisfruttaw u jmorru u jmorru minn fuq. Imma apparti li biex noqgħod mhux biex biex noqgħod nikkritika però kemm anke Fred eżempju u Wakehorst ukoll ġifieri għalkemm ma tantx forsi kien involut fl-attakk però meta kien hemm bżonn illi t-tim ikun kumpatt u jaħdmu għal xulxin kienu hemmhekk U forsi dak il-ħin dak li kellhom bżonn il-United li jkunu kompatti kompatti bħala tim. Jien naħseb l-aħjar midfielder tal-partita kien kien infatti Casemiro għalkemm kien kien at fault fit-tieni goal tal-Barċellona però ma jagħmel xejn ma jagħmel żbalji. u Casemiro ovvjament huwa uman ukoll u ħa jagħmel tip ta' żbalji wkoll, però naħseb bħala midfielder definitely li li kien l-aħjar midfielder fil-partita. Jiena l-man of the match nagħtiha lil Marcus Rashford. Nagħtiha lil Marcus Rashford għaliex l-ewwel gowl kien kien involut, ġifieri skurjaw u kompla il-goal scoring form tiegħu u anka fit-tieni ballun, ġifieri bil-mod minn corner irnexxielu joħloq opportunità bħal dik u minn dak l-opportunità l-United morna tnejn b'wieħed minn fuq, bla dubju kien mument key fil-partita, ġifieri li morna tnejn b'wieħed minn fuq forsi li kieku ma kienx dak il-mument konna nitilfu l-logħba tnejn b'wieħed u konna nkunu qegħdin forsi inqas inħarsu 'l quddiem għalli ġej f'Old Trafford kontra l-Barċellona issa kontra l-Barċellona il-ġimgħa d-dieħla qabel il-final kontra Newcastle. X'qed nistenna? Bħala partitarju issa li ġibna draw riżultat pożittiv daqshekk tajjeb ġewwa Barċellona, qiegħed nistenna issa li l-United jdominaw iktar ġewwa Manchester, jiġifieri llum kien hemm ħafna, apparti jiġifieri l-pussess ovvjament li tistenna tim bħal Barċellona jkollu, kien hemm ħafna mumenti fejn il-United, naħseb l-aħjar chances tal-logħba kienu tal-United jiena. U. meta ħa tilgħab home. Issa wkoll ħa naraw lura wkoll players bħal Martinez ukoll li naħseb li dik allura tfisser ukoll jekk jibdew Varane u Martinez flimkien tagħti wkoll spazju lil Luke Shaw jekk dejjem il-coach jagħżlu biex jilgħab fil-pożizzjoni favorita tiegħu, jiġifieri bħala left back. U u l-fatt li għandna l-home crowd magħna Jiġifieri ilna ma jkollna naqra European Night li għandna high expectations fiha u naħseb li l-atmosfera ġewwa Old Trafford ħa tkun ħa tkun qawwija, elettrifikanti u bla dubju nemmen li se tgħin lit-tim biex iġib riżultat pożittiv. Jien ninsab ħafna konfidenti li jkunu l-United li jgħaddu jgħaddu issa eh, fil-round li jmiss. Pero ovvjament, irdu għadu attenti li ma mmorrux issa overconfident għax li ġib riżultat away. Eh, huwa riżultat tajjeb, pero ma ninsewx li l-away goes ma domx joddu, ġifiri jekk il-loba tiġi xej bxejn, ħammaru għall-extra time u eventually għall-penalties, ġifiri memx dak jisek xizzom, jina li l-approach għanda tkun simili bħal kif kienet illejla mhux noqogħdu niddefendu u nipprovaw inżommu xi riżultat, l-ewwel ħaġa m'għandniex riżultat xi nżommu għaliex il-logħba terġa' tibda xejn b'xejn issa. Jiġifieri qisha l-logħba ġiet tnejn bi tnejn u ġiet xejn b'xejn qegħdin ngħidu l-istess l-istess ħaġa wkoll. U mmorru hemmhekk ġewwa Old Trafford nipprovaw nilagħbu l-logħba tagħna u nipprovaw nerbħu nerbħu l-partita. Jiena naħseb jekk nilagħbu l-logħba tagħna nerbħulhom lil Barċellona fuq li rajt illejla. Issa ovvjament importanti li l-plejers kollha jkunu they raised their level u kif għad bil-crowd magħna ġew Trafford nemmen illi riżultat riżultat inġibuh. Jekk ma nġibuhx bħala partitarju ħa nkun ħa nkun definitely diżappuntat. Naqra kumment ukoll forsi fuq Bruno Fernandes ukoll, naħseb Bruno Fernandes kien meta jilgħab fuq ir-rajt qisni narah naqra moħli bħala għax huwa tradizzjonalment huwa aktar number 10, però wkoll turi li huwa captain ukoll, jiġifieri li jilgħab ħafna għat-tim, lest li jissakrifika anke lilu nnifsu, il-pożizzjoni favorita tiegħu sabiex jagħti lit-tim u għalhekk nammira jien plejer bħal Bruno Fernandes għax rari tisimgħu jikkomplejnja fil-media xi ngħad suppost qed nilgħab f'dik il-pożizzjoni u mhux fl-oħra, però eħe naħseb li tant kemm hu bravu l-plejer, tant kemm hu kreattiv, illi kieku forsi kellna lilu, F'dik il-pożizzjoni ta' number ten forsi konna nerbħuha l-logħba. Għaliex fir-right wing narah qisu iżolat mill-partita u rari jkun daqshekk effettiv f'dik f'dik il-pożizzjoni. Xejn, entużjast ħafna bħala partitarju ili ma nħoss kif ili ngħid ħafna fil-videos li għaddiet ili ma nħossni daqshekk pożittiv bħala partitarju jien, jiġifieri hija xi ħaġa li kważi kważi kultant taħseb li qed toħlom li tara l-United ġifieri jmorru dawn it-tip ta' stadiums u jagħmlu dawn it-tip ta' partiti. Once again ma jkun hemm min jargumenta li Barcelona m'għadhomx li kienu, però xorta waħda eh, let's not underestimate the, the, the difficulty of the task li tmur ġewwa New Camp u tagħmel partita bħal mi għamlu il-United. Ovvjament issa li we have to finish the job, if we don't finish the job, kulħadd jinsa li, li ġibna riżultat pożittiv away, jiġifieri issa il-logħba li jmiss kontra l-Barcellona se tkun kruċjali ħafna ħafna. Però mm, ġejja ġimgħa kruċjali ġi kemm mal-Barcellona kif ukoll apparti l-Leicester, il-logħba ta' Leicester tal-Ħadd u mbagħad kontra l-Barċelona u mbagħad narġgħu il-final ukoll kontra Newcastle li ilna naħseb ma jkollna daqshekk ġimgħa daqshekk eċitanti bħala bħala partitari eh, li probabbli l-aħħar probabbli eċitament kbira li kellna meta kellna l-Mourinho u konna tlajna final tal-Europa League. Hija ġimgħa li hekk bħala partitarju teċitak u tgħid ilna ilna ma nħossu dawn dawn it-tip ta' ta' feelings. Nittamaw li ovvjament eh, tiqpa din il-vibe il-vibe pozittiva, però nafu li fil-futbol l-affarijiet jistgħu jinbidlu malaj u allura l-importanti illi niqpaw nżommu saqajna saqajna mal-art. Nirringrazzja lill-players kollha, jiġifieri l-partitarji kollha tal-United, anke lis-sapport li kellna ġewwa hawn New Camp li bla dubju nkoraġġixxa ħafna lill-plejers u u nħarsu 'l quddiem issa għal atmosfera aktar elettrifikanti ġewwa Old Trafford li hopefully tara lill-United jgħaddu jgħaddu fir-round li jmiss fl-Ewropa fl-Ewropa League. Nagħlaq dan il-video. Billi nirringrazzja lill-isponser ta' dan il-programm li huwa The Barber Room u nfakkar lis-segwaċi kollha illi l-programm li jmiss ser ikun is-Sibt wara l-logħba Inter kontra Udinese fejn fiha ser ikun qed ikellimna dwar dik il-partita l-editur tal-Kamra Sportiva Antonello Abela. Nirringrazzja 'l kulħadd li segwejtu dan il-video, aħna bħala parti tal-Ital United pożittivi u nittamaw li nkunu hemmhekk u nibqgħu b'din il-vena pożittiva. Glari Glori Manchester United.